Lle dach chi'n mynd am y'ch gwyliau ha eleni, tybed? Maen nhw'n deud bod mwy a mwy o Gymry yn mynd ar y cyfandir bob blwyddyn, a phawb yn dod nôl yn byrlymu gan straeon o'r gwahanol bethau maen nhw wedi weld yn Ffrainc a'r Almaen. Ond mae yna un peth sy'n gwneud argraff ar bawb yn ddi-wahân, a hynny ydy'r ffyrdd sydd ganddyn nhw yn yr Almaen. Yr autobahns anhygoel yma, yn syth fel pin am filltiroedd, a'u gwyneb nhw yn gwbl ddi-frycheuyn. A faint o bobl, pan maen nhw'n gyrru ar y ffyrdd yma, sy'n sylweddoli mewn difri bod nhw'n gyrru ar gerrig Cymraeg, achos y peth diweddara' i gael ei allforio o ogledd Cymru o bob man ydi ffyrdd, neu o leia', gerrig i 'neud ffyrdd. A lle mae hynny'n digwydd? Wel, lle ond, Penmaen Mawr. Mae'r pigyn rhyfeddol yma ar ben y Penmaen Mawr yn un olygfeydd enwoca' o'r gogledd. Yma mae o wedi bod ers canrifoedd, a'r mynydd o'i gwmpas yn cael ei falurio fwyfwy bob dydd. Ychydig o werdd sydd yn y graig, meddan nhw, ac felly yma cafodd aros mewn her a'r ergydion yn dias bedain o'i gwmpas. Mi all trigolion y rhan hon o Sir Gaernarfon yn ffrostio fod ei chwarel ithfaen hwy yn un o ddiwydiannau hyna Cymru. O'r graig lwyd a phen y ddinas nepell oddi yma, roedd ein cyn-dadaw ni yn cloddio am garreg gallest dderi wneud arfa, Mor bell yn ôl ag oes y cerrig. Heddiw mae'r cyfoeth sy'n y graig yr un mor werthfawr, er fod y cloddio at bwrpas pur wahanol. Does 'na fawr o grefft yn y gwaith erbyn hyn. Eilbeth i beirianna ydy'r chwarelwyr, a malurio'r graig yn gerrig mân ydy'r unig amcan, yn hytrach na cheisio creu unrhyw beth ohoni. Wedi rhwygo'r pileri o'r clogwyn, maen nhw'n cael eu cario mewn lorïau i'r fan hon, i'w darnio'n siwrwd mân. Mae 'na dri peiriant tebyg i hwn yn y chwarel i gyd, a'r graig yn mynd yn fanach bob tro fel y daw dan ddannedd y maluriwr. Mae lorïau a beltiau cario'n hanfodol i sicrhau fod y broses yn mynd ymlaen yn ddi-dor, a phan ddawn nhw i ben eu taith, Mi fydd y cerrig i gyd yn mynd i balmanti ffyrdd. Fe gludir pes ohonyn nhw i brif ystorfa cwmni'r Kingston Minerals yn Lerpwl, a'r gweddill mewn llongau o benmaen mawr i ddociau Lerpwl ac i Hamburg. Y peth rhyfeddol ydi fod yn rhaid dod yma i'r caban bwyta i weld y rhan fwya o'r dynion, gan eu bod wedi cuddio tu ol i fotyma a lifars drwy gydol y dydd. Dynion lleol ydi'r mwyafrif, wrth gwrs, gan mai dyma'r unig ddiwydiant ym mhentra Penmaen Mawr. Set deledu, botymau a chlociau sy'n rheoli gwaith y chwarel a'r cyfan yn broses dechnegol gywrain a manwl dros ben. Ond peth diweddar ydi'r llwyddiant yma. Ar un cyfnod, ro'na bryderu am ddyfodol y chwarel, nes i gwmni Kingston ddod i'r adwy. Gyda'r Llewyrch, fe ddiflannodd hen grefftau'r chwarelwr yn llwyr. Does neb yn gwneud sets ym Mhenmaen Mawr heddiw, ac mae Perianna medru malurio'n well na dyn. Dyna fi a fi'n ei drafod hefo'r rheolwr y chwarel, Mister Donald Jones. Dwi am yr arfer o godi tai efo cerrig fel oedden nhw'n neud ers talwm. Oes am galw am y math yma o gerrig bellach nag oes? Wel, mae galw wrth gwrs, ond mae cerrig bildio rwan yn defnyddiol iawn, a wedi mynd allan o ffasiwn i ryw radda.

Tarmac yn edryw fil y flwyddyn. Faint o ddynion sy'n gweithio yn Chwarel Penmaen Mawr ar hyn o bryd? Dipyn dros 100 rwan. Mae 'na gymaint o sôn rwan am ddyfodol y diwydiant llechi a'r rheini'n marw allan felly faint o obaith 'sa chi'n weld i'r math yma o chwarel? Oes 'na ddyfodol i gerrig o'r math yma? O oes, siŵr o fod i chwarel yr un fath a hon. Yy o achos ma' nhw'n agor y pits 'ma ag ati a ma' 'na pobl yn codi yn eu herbyn nhw'n ofnadwy rwan. A agor tir ffresh o hyd. A mewn lle fatha hon, lle mae ddigon o graig am flynyddol, wel mae gen i ddyfodol reit dda 'ma arni.
Ond mae 'na gwmwl du yn hofran uwch ben y chwarel er gwaetha' gwedd optimistig y rheolwr. A chwmwl o lwch ydi hwnnw. Mae'n anorfod gyda gwaith o'r math yma fod rhyw gymaint o lwch yn codi o'r tomennydd, a hwnnw'n disgyn yn gawod hyd wyneb y wlad o gwmpas. Erbyn hyn, mae nifer o drigolion Penmaen Mawr wedi codi mewn gwrthryfel yn erbyn y cwmni, yn cwyno am y llwch. A dyma asgwrn y gynnen, rhain ydi Bell Cottages, rhyw chwech ar hugian o dai sy'n sefyll reit yng nghysgod y chwarel fan hyn. A phan 'da chi'n sefyll yn y stryd, mi fedrwch chi ogleuo'r drewdod sy'n dod o'r chwarel, hyd yn o'd i flasio yn 'ych ceg. A dim ond i chi gerdded o gwmpas ar hyd y stryd, mi fedrwch chi weld haena'n dena o lwch. Yn ôl y rhai sy'n byw yma, mae'r llwch yn bla annioddefol, a phan wnaeth cwmni Kingston Minerals gais cynllunio i ehangu'r gwaith yn ddiweddar fe boethodd y frwydr. Mae'r cyngor lleol, yr Aelod Seneddol, yn cefnogi pobl Bell Cottage i synnu gwrthwynebiad. Dyma Mister Leslie Evans.
Wel ma' hwn yy wedi bod yn niwsans y y llwch 'ma ers yy pan ma'r yy tâp plant yma 'di dod i fyny deg mlynadd yn ôl i'r yy lle yma ŵan. Ma' 'di ga'l ei gyrru o lan môr o'r promenâd i fyny dan protest yy petisiwn ath rownd yn fan 'na, ma' 'na llwch A thâr ar y cerrig ar y ar y lan môr. Os dim peth yn digwydd ers rhyw ddeng mlynadd, pam na rŵan dych chi'n dechrau cwyno o ddifri 'lly? Na, dwi 'di bod yn cwyno, des i rownd efo petition jyst ryw wyth mlynadd yn ôl a dwi 'di bod yn wthio efo'r council a'r yy county council yy council 'ma rhan fwya de, yn gwthio hyn ar pobol y plwyf 'ma ers ers y dychra un. Faint o lwch sy yn disgyn mewn gwirionedd? Wel ma'r llwch yy yn disgyn rownd yy yy yr area 'ma yn ma' ddychrynllyd. Yn October, aeth 'na dros 200 o tunnelli o llwch disgyn mewn hanner milltir bob ffor' o'r plant. Ond ma' rhan fwya'r llwch yma, wel mae o i gyd rhan ynny, yn landio yn Erasmus Street, Davies Street a Bell Cottages 'ma yn wledig ac y Tŷ Council 'ma. Pa effaith mae o'n ga'l yn Bell Cottages 'ma? Be' ma'r llwch yn neud? Wel yr effaith ma'n ga'l ar y pobl yn y bell cottages 'ma ac yn y tai strydoedd eraill ydy, a di'r merchaid 'ma, maen nhw'n llnau y tai bora, dydd a nos, y ffenestri, yr window sills. Mae'n mynd i fewn i bwyd pobl yn y cypyrddau nhw. Ac ar wahân i hynny, maen nhw wedi cael... Mae hwnna'n effeithio nhw ar eu meddyliau nhw mewn poeni efo'r llwch Dach chi'n dystio ac yn llai yn bora. Mae yna pobl diall yn dwad i tŷ chi yn pnawn a mae pobl ma'n sbio fel mae pobl yn tai ar y byrdda a pethe felly ac yn yym ma'n byth hunan fel dwi di dynas yma i'm di llai y tŷ yma heddiw pan mae di bod wrthi dwy waith yn barod ella. Dach chi'n poeni am... Ma' ma' nhw'n poeni'n arw am y llwch ma de. Dach chi'n poeni am iechyd y bobl sy'n byw yn y stryd ma? Ydw i'n hun yndw am wel ma' powb yma ma'n poeni. Mae 'na plant bach yn byw 'ma 'wan. Mae 'na tŷ pen yn fama nesa i'r i'r chwarel. Mae 'na ddau o blant bach yma. Yndi Rhynna mae'n tair oed. A ma' hwn bownd agos i afiechyd i plant. Os dydi o'm heddiw mae o mewn amser i ddŵad. Fel aml i ardal arall, cyfnodau o ffyniant a nychdod ar yn ail fu hanes Penmaenmawr erioed. Heddiw, mae 'na un cwestiwn yn cael ei ofyn. Ai dyma'r pris sy'n rhaid i dalu am le wyrch?